Арай биирдэ, арай биирдэ, оҕолорум өйдүүллэр Арай биирдэ, күндү доҕоттор, бөрөнү бураанынан сырсаммын ситэн бултаан турардаахпын. Дьэ ол маннык этэ. Ааспыт үйэ тоҕуһун иккис сылыгар Мин киһиттэн сабыс-саҥа олох үүрбэтэх бурааны атласпытым. Ол хахха харчы барыта били мөлүйүөнүнэн аалаллар этэ. Инньэ гынан бу бураан сыаната мөлүйүөн икки үс тыһыынча диэн этэ. Дьэ, хөп, оннуку атыылаһан бараммын, дьэ, түгэн көһүннэҕинэ, тыатах хаһа дьыллыа диэн сырыттым. Этини бүтэһигин диэки буоллаҕына артымай диэн мин наставник оҕонньорум, булчут оҕонньорум, напарнигым, элбэхтик бултаспыт, миигин улахан булка үөрэппит, такайбыт оҕонньор. Дьэ, капкаан туһах ыйыта, такыһаҕы дьаҕан да, диэтэ. Бу били этинигэ атласпытым бурааммын, оттон бу билигин буола итиинэ дииригэр кулун тутар буолла. Сааскы каникул буолла, оскуолаҕа инньэ гынан оннооп түбэһиннэрэн хата такаһы дьиэхэһэ эбэбит диэн буолла аҕыйаххыныкка. Ээ диэн бараммыт чэ тэринэммит бардыбыт. Дьэ барда бар барда бар ыраах баа бардыбыт. Илин диэки кутараттан. Онтон ол Кыһыл Хайа диэн Сиргэ Ботумҕайы үрэх үрдүгэр тиийдибит. Киэһэлик оҕус тиийдибит онно. Уонна манна хонуохха диэн буолла. Ото уонна чугаһынан онно дьиэ давох. Давоч элбэх бензини үрдэрэн кэлдибит, били тоҥуу хаарынан туох урукку тыраахтар хуолун хоҥкутара баар, арай. Ол буоллаҕына Ити кыһылҕайыттан өссө оҕуруу диэки тэйиччи соҕус бардахха тээти үрэҕэ диэн баар. Бу киккэлин икки тыһыынча сыллар ааланыыларыгар уонна бүтэһигэр ааспытын кэннэ онно динозавры уҥуохтарын булан тураллар. Колосов профессор кэлэн хоро кутана ой Сунтаар хоротун оскуолатын оҕолорун кытта экспедиция тэринэн хастатаан атах хаһыдьаннар мааман уҥуохтарын динозавр уҥуохтарын булбуттара. Э? Ол уҥуохтара буоллаҕына наукаҕа өссө биллэ илик динозаврдар уҥуохтара эбит. Инньэҕинэн улахан сенсация буола сылдьыбыта. Та билигин даҕаны аһылгы кэлэннэр учуонайдар кэлэн эмиэ хааллар итиннэ. Ол үрэҕин ыратыгар Борохон диэн үрэх баар. Ботумайга түһэр үрэх. Ол үрэххэ урут буровой вышка турбут. Ол буровойбыска турбут сири иригэр буоллаҕына көһөрбүттэрин кэннэ, ол үөһэбил диэки көһөрбүттэрэ ол буровойу. Онно үлүгэрдээх ол быһаакай матырыйаал хаалбыт эбит олуһахха. Ону маннааҕы бу Кутанаҕа баар тэрилтэлэриттэн биһи дьоммут бараннар, траакторынан баран цистерна хаалбытын ону тиэйэн кэлбиттэр эбит ол ол суола көстө сытар кыһын тиэйбиттэр бийи ол аһаас кулун тутарга сылдьаппат күн уһаан халлаан ылаас баҕайы үчүгэй баҕайы кэмҥэ туока дьэ хааркалын хоҕус арай ол били трактор били истэрнэри тиэйбит трактор оҥкута арыычча чычаас соҕус онон мураан иһин үчүгэйдик барар мен мурааным бола сабыс сана барара гынара үчүгэйэ дьикти ата мин хүйтэр таам диһин күһүн атылаһан бараммыт кыратык онон-манан сөп онтон хоннубут Кыһыл Хайа дьиэтигэр ол сарсыарда тураммыт дьэ таһаадьыта хан киирдибит онтон оҕонньор киирдэ кэннибиттэн хана бөлүүн Бөрөлөр сииһиспиттэр ди биһигини, диэт арай. Тыы, ол хайдах диэтим, э? Ото икки бөрө кэлэн ааспыттар, бу түннүкпүт аннынан ааспыттар ди. Ити турар икки бурааммытыттан да кыһаллыбатахтар. Ол тый, тоҕо бэртэй, диэммит таххан көрөөччү буоллум. Көрдүбүт, таха, кырдьык, икки бөрө суола олох бу кыргыйа аталлар түүн хаардаабыт кыратык кыраһалаабыт ол эрэ аһаппыт барбах үчүөбэ аты көстөр уонна биир улу хомоойу буоллах бөрөр дьэ омулаатахха ат уолун хаҕа курдук сыл кубаһа уолун хаҕады курдук буоллах биир биирэ арыый дьоҕус оннооҕор тоноол оҕонньор быһаарда тыһылаах атыыр диэтэ. Билигин хаамай түүллэрин кэмэ диэтэ. Чэ, онтон туран бырсыахха бу бөрөлөрү ырааппатахтара буолуо диэтэ. Аны мин «Өө, хата бу атахтаах кыыллар ханна төһөраах тиийбиттэрин билэҕин да, ырааттахтара дии» диэмин сэҥээрбэтим оччо. «Ох-ох, бырсыахха» диэтэ. Чэ, чэ баран чэ чайдык хомором түргэнник сып-сап тэринэн заправкалана мараммыт бардыбыт. Мин инники ийэбин сулумах бураанынан оҕонньор буоллаҕына капкааннара туһахтары кыарҕатыгар тиэнэн баран кэннибиттэн дьэ аттанна. Да баран ийэбит үс-түөрт километр айаннаабытым кэннэ, арай бөрөлөрүм биир кучугай айаан курдукка хаҥастыкка туораатылар. Отумай үрэҕин диэки. Уонна оҕолорун улаханын бэс турар уонна ол кэннигэр ойуур хаҕатыгар онно куоллара маннык киирбит баран. Ыкыый диэн тохтоон туран көрдүм. Онтум арай куолум халгыы эмиэ барда. Оттон били төптөрү, холларын устун төптөрү кэлэннэр холга киирбиттэр, били трактор холугар. Ону ойдоон көрбүтүм арай, биирдэ кыраатаҕах, хөп-хөбөй. Таай, тоҕоро быһаата, онно таххан онон утуйан бараннар, төптөрү киирэннэр, бу сэрдэ дьабардылар. Ол аты ырааппатах буолуохтаахтар буоллаҕа ити. Диэн оҕонньорбун күүтүп, оҕонньорум кэннибиттэн бааҕынатан кэллэ. Көрдөрөбүн, бу Оля, биир да кыраһата олох эпиэбиэһэй буолла буоллара. Оо, итиннэ ол хомуттар эбит манна. Онтон ити бар барбыттар. Я хрус куолтан туорахтара хоҕа ити куолтан туора хаара халыҥ баҕайы. Оттон бу куол Оҥкутовалаана чараас, онон барыахтара диэтэ. О, чэ, чону истэн бараммын мин гаастаан кэбистим. Баран ийэбин, баран ийэбин. Онтон биир айаан кэллэ, күчүгэй айаан. Ону тиийэн көрбүтүм, Ара бөрөлөрүм туорамаары маннык хаампыттар, туорамаары үүрүккэлээбиттэр иҥин. Онтон тохтоон турбут иһин курдуктар. Онтон биирдэ көрбөтүмнэ икки колья устун иккиэн пос бөтөрөҥ түстүлэр арай. Һыыха бу туох буолан ити бөтөрөҥ түстүлэр миигиттэн куоттулар ду. Арааһа мин тыаспын истэн бардылар быһыылаах диэн эрэйдим. уонна дьэ алгыы сырыстым. Дьэ икки көл яа устун туос бөтүрэн баран иһэллэр. Баллык бардылар бардылар, айаным бүтэн аалла, ойуур буолла. Онтон ол баран иһэммин өссө иккис айаан кэллэ. Ону кыраатыбын, ол айаан уҥуоругун олох көстүбэттэр. Ыраах оҕус баран иһэллэр быһылаах. Оттон баран астан истим, Онтон буропулкаллаах буропул маала туората аҕыста, ол устун баран иһэллэр. Уолта туораабаттар олох. Буропулкалия устун бутуруҥнаан иһэллэр икки. Ол баран иһэн мин эмискэ урааным аах диэн баран умуллаҕалыы. Оо дьэ бу хайдах баҕайыный да туох буолла бу? диэн бараммын дьэ анаарҕааммын тохуйду олордубука тахпын тарбана тарбана олордох мына оҕонньор кэннибиттэн тиийэн кэллэ уолларын көрдө өтөрүнэн бара турдулар икки кэлийэ устун хау тугун олороҕун сырыс диирэ ту бураан умуллаалла ди барбат дии диэтим э ой хайдах оннугуй да диэтэ онтон ол кыһыйаммын таттым бурааммын арай истэн хаалла тууй дьа пырыс туорахтара оҕоҕо диэтэ дьэ ырсан бурҕаан Булҕаттым, бурҕаттым, онтон ол буропулунан баран истэхпинэ, буропулун маннык элэһин диэн үрэххэ түһэр. Уҥуоргу төрдүк бу хайалаах дириҥ көҥүс үрэх маннык. Онно киирэн истэхпинэ, аһаҕаска ойутан таҕыстым. Онтон уол үрэҕи кыйа маннык барар. Уонна ол онно аллара түһэн бараннар туора амаран уҥуоргунда маннык барар. Ата бу ньэр мин эрдэхи дьыбытым. Примерно билэбин. Онтон ол уҥуоргу өттөн арай көрбүтүм бөрө турар угар онно арай. Мин көрөн баран турар маннык. Оо турар эбит. Диэппын кыттан сүүрэн барда сразу. Толтор мастар кэннеригэр элэс гына аалла. Ото хуолун көрбүтүм буолла биир өрө бар бөрө барбыт маннык. Ол киирэн көрбүтүм, ото биир буоллаҕына ааһыны маннык элэс гына ааста хуол. Алдара көмүскэ киирэн аалла биир бөрөтө. Ол ону муннук туораабытын

Ол баран истэхпинэ, оборот кэнниттэн сотору буолан баран, уһун иннигээс айаан кэллэ. Онно ыйтан таххыбытым, оо, ол дьэ, бөрөм да моох түһэн куотан иһэрэбин. Дьээре доҕор көрдүм да туох да дьэ марамын тутан эбистим бураммын. Дьэ сырыс да ырыс, ырыс да ырыс, онтон чугаһаан иһэр арай.

Аҕыстаттым. Ол кэнниттэн бөрөм оборот кэннигэр талахтан кэннигэр үтэн хаалда. Ыы, дьабакка да эбиттэр. Диэн бараммын ыламмын ботуруон угуннум. Итти олоруннум, карыбыммар. Олла хүгэн бараммын алгыыр ыстым дэ. Ыстым буркыт. Онтон дьэ хотураха ус буолан баран туора диэкки бары буропул таҕыста эмиэ элэһин диэн оо тоқта элэһинэ аастым эбит тээтэ үрэххэ түһүөхтээх ол онно таххан иһэн бураанам эмиэ ньаах гынан баран умуллаалла Оо, дьэ, тардыалыы сатыы олордум, эстибэт. Дэлбэх ылааммын, көлөһүм ылаан аллан да олордохпуна ортомой харалатан кэллэ бураанынан кэннибиттэн. Бүгүн олороҕун тоҕо истибаккын, диирэ. Ото бу умулаал ини эмиэ диибинэ, ото һөөчүтүн көр диэтэ.

били динозавр уҥуохтарын булбут үрэҕэр. Күөг бой толооннурдаах, уһун бой айааннартаах. Улахан уһун айаанга ойутан тахыбытым туохта көстүбэт. Бөрөм уола киирэн бөтөҥнөөн бара турар. Баран иһэр. Тәҥ ыстан мурҕаттым. Манна туораттан үрүйэлэр киирэллэр хастаҕына. Хаста үрүйэни туораатым. Ой, манна хуллубатаҕар эрэ киһи, батыллыбатаҕар эрэ киһи диэтибин. Хәрэнэ-хәрэнэ тахса-тахса көлөҕө таҕыстым да гаастааҕа биһэрин. Ол онтон биир үрүйэни туораан баран, үөһэ-атахха баран, уһун айаанга киирбитим. Уулунньу точка курдук да баран иһэр били кыылым. Аһаа, дьэ көһүннүҥ эбээт, диэн баран астаан дьэ кырсан бурҕаттым. Ол ырсан ээммин өссө биир да икки дуу эмиэ үрүйэлэри туораатым. Дьэ онтон чугаһаттым олох. Дьэ бөрөм уже бу баран иһэр. Дьэ, 200 метрэ. А, оттон өр-өтөр буолбата, олох ыгыбаттаарыллым ситэ. Дьэ били баарыҥыта буолбатах, баарым били тукумаҕа-тукумаҕа бураҕатталынан үүрэр бэйэтэ, билигин дьэ бутаарбыт оннук кырыгана ой-ойо барар, уонна тыла маннык Хомуруйан түһэ хаалбыт. Ыраана маннык ыһыллан иһэр. Онтон ол олох ыганньан кэллим. Дьэ, алта алта метрэ кэллим. Күн хойуо-хойуо ойоххоло бара-баран иһэр. Дьэ, барҕамаайдык. Оо, онтон туорайбах баай хапхара туора бытарыс гынна. Хотуоҕуй диэн өйдөөбөккө да хааллым ээ. Бу бөрөм кэнниттэн. Онтон куһаан баай сыт муннубар аҥылыс гынна. Онтон өйдөөтүмэ итини кутталыттан суптарыйбыта эбиттэн ээ тобулькуата хатаан ыгылыйыы бөҕө бу хата бу тэпсээри гынна диэн ээ ол онтон олохубу ыганньан кэллим кэнниттэн ол аайы тохтообоппун да олох ыганньан кэлбиппэр үс-төрт метрэ хаалбытын гана туорайда Туорайаҥҥа бистэ уонна ыраас ухаарга батылла-батылла бутаам оойутук ойму-ойму уолтан туора маннык ойуоккалаан барда. Онно мин били урааны миниэрсэйинэн ааһа хаалла. Ааспын бырахтым, тохтоотум. Онтон дьэ бөрө буоллаҕына ол уон биэс миэтэрэ курдук тэйдэ уолтан уонна маннык эргийэн иһэр маннык төптөрү уол диэки. Ону бастаан харабыыбын ылан баран кыҥаан ытаарга ытаатым, онтон куйдаатым, бэһ итиннээти, билигин умсуга таҥаастахпына, бураан уолугар дылы киллэрэргэ дьэ ыарахана бэһ буолуо, соҕорго диэммин токуйдаатым уонна кэтэстим. Онтон били ровно кэтэспитим, кэннибинэн эргийэн, эргийэн, эргийэн, эргийэн бураан уолум диэки кэлэн иһэр. Ээ ону гынан турабын. Уонна Муран уолугар киирэн ойон истэҕинэ тардаҥа көстүм. Эниттэн он бес иҥнэр метр курдук буолла. Бөрөн били хайда хой бутай дагын хоннук Муран уолугар туола туора түстөр уонна уонна хамсаабат. Ымырдыгыммат.

Дэлби көлөһүн бөҕө тахсыбыта үһү. Остопаар буркучуйар мигиттэн. Били бураангытын да били өрө туста мөхсө иһэргэ киһи аһары тииргээччи. Тоҕо били бурааҥҥа тымныы буолан халыҥха оҕустук таҥнаһа дьаамы үчүгэйдик. Инньэ гынан дьэ уу диэн дьэ тыын ылан дьэ тыына олордум. Олордохпуна уруух бөҕөйө ортомуой бураана бааҕынаан иһэр дьэ. Кэтээн олордум.

Отобиирэ, атыыра диэтэ. Өө, ну көрбөтүҥ да онно Элэһин үрэҕин иһигэр куола маннык туора түһэн хаалбытын харафырый да эрэнэ илэ өйдөөн көрө хааллым диэтэ. Бу манна бу хоҕотоон кэлбитэ бу бөрө диэтэ ааммын. Өө диэн буолла. Дьэ мантан төннүөххэ диэн буолла. Бачча бултуйбучча ыламмыт бөрөбүтүн алҕыы арҕаа тиэйдибит уонна дьиэбитигэр төнүннүбүт. Ол ийэммит илиһин үрэҕэр ол били атыыр бөрөбүтүн ханан киирбитин иҥин көрөрүн көрдүм. Оо, киирбит эбит, уола баар, аллара тибии бүтүннүү дэлби булуҥ дириҥ баҕайы көҥүстээх үрүйэ. Онно ханна эрэ оттон саһаатара булуоҕа. Ону мин ити көрдүүр аат иҥин диэ уох ыллыбыт даҕаны кэлэн хааллыбыт. Дьиҥинэн онно көрүлүөхтээх эбит ээ, анаан аатахпына дьиэбитигэр кэлэн барабыт, талыччы уоскуйан чайдаатыбыт, игин гынныбыт, да бөрөбүт үһүлүөххэ диэн буолла. Онтон бастаан кэнниттэн үһүлэн бараммыт, үөһэ дьиэҕэ киллэрэн өһүөҕэ ыйаан баран үһүлүөххэ диэн буолла. Аны биилиттэн быаннан баайдыбыт. Онно өһүө иһинэн үрдүнэн быабытын тардан бараммыт. Да марая-марая биилбит тардар, биилбит буолан аллараттан көтөҕөн биэрэр. Дьэ, ыарахана дьикти, Туох даҕаны төһөбөр эрээри лухамаайы бөрө эбит, бырахамаайы буолар эбит дьэ. Туохтан нэһиилэ дьэ ачаахтаһаммыт дьэ нэһиилэ-нэһиилэ тардаммыт үөһэ тардан баайдыбыт уонна оннук сүллүбүт инньэ гынан. Инньэ гынан сүлэн бараммыт этин таһаачатааран бырахтыбыт уонна чабо итиэннэ ханна барыахпытый баччаҕа дойдуга киириэххэ диэн буолла уонна оннук бултуйбучча үөрбүччэ көппүччэ дойдуга киирэн хааллыбыт онтон ол бөрөбүт тириитин ака булка туттардыбыт Отуутугар очутааҕы хаччынан алта үс тыһыынчаны төлөөбүттэрэ. Бу чэһин добуочча харчы эбит. Уонна тириитэ буоллаҕына хаһа эрэ этэ үс төрдөн тыһыынча диэтилэр да этэ дуу или тыһыынча түөрт мөһөөк туча билигин умнаҕас бүппүн ити үрдээҕитэ инньэ отучча сыллааҕа дьыала буоллаҕа дии Билиэт өйдөбөппүт. Дьэ итинник бөрөнү бураанынан кырсан ситэн бултаан турардаахпын. Өссө арый өйдөөхтүк дьаһаммыт буоллар ол атыырын кытта арааһа хонно ситэ бултаан ылыа этибитэ эбитэ буолуо